COVID-19 hi vawleipi a kan hnin ko. Uh, cu lakah cun uh, Laimi hi a kan hnin khun rua tiin ka hmuh. A ruang cu uh, tharo le kan pa le Pathian riantuantu uh, som li leng Hi COVID-19 hin a kan thahpiak hna. Hi COVID nih hin 19 hin aa ka thinlung a ka khuai taktak ma hna kha ka thinlung zong hin an cam peng ka mithlam an an chuang peng ka phil kho hrim hrim hna lo lockdown ti si pumsan le pathian phunkate ah biakṭi can zong kha kan ngei kho ti lo cu ruangah cun kan inn ah hin zan khuade hi khua ka ruat tawn cun ṭhangtha mino kan fale pawl hi hi covid-19 hi can ṭha i lak in hi a herh lomi hmun le fa a kal thuhnawmi thil le ve zong kha an va tong an va tham ha maw an lo an tlang ha maw ti khi ka thinlung hen a hung tawn i ka lungre the ngai tawn covid a hung re deu a hung tha deu i somma na ne pum kho zakhat na ne pum kho ti lewa khan a ka ba pum ve lai ka te kan biakin ka vakal kan biakin ka thut ton nak a mai tanga khan ka va thu pulpit mai a khan pulpit mai le ka thut nak kara khan mana on thut nak si kha mana on thut nak kha ka zo i a long di pakhat hmanh um lo ṭhutdan lawnglawng te kan si ka ngaihchia taktak ka thinlung in ka hlam hna ka mi thlam an chuang mask kha kan i ken mah mask kan kan ken lengmang tikah khan ka mi thlam ah hung chom se mask kha ka rem hrim hrim lo ka tho chuana hi a ka don khan ti khin ka ruat covid kha Tar le ngakchia caah cun dam, midam lo zuunthum, thikai ti a ngeimi pawl caah khan ṭih a nung khun ti si. Pathian sinah biatak tein thla ka cam. Ka innchungkhar le ka fa ka nalu vialte ca zong khan biatak tein khan thla ka cam piak hna. Ka kuaisen an i chun lai timi zong kha ka zumh caah sizong cu voi hnih ka vai chun. i midang cu an si chunh fak ngai i a kan zawt e zan hnih chung hna kan zaw e an ti kei cu an ka chunhmi kha a fahnak zong ka thei lo kannih cu fimthiamnak ngei lomi kan si tikah cun kanmah pumpak chuak le hngalh theihnak in event nak kha kan hngalmi si lo i dakṭha te le Ngandamnak le a fim a thiammi pawl an chimmi kha kan va zulhmi kha si ko i pakhatnak ah mitkut vuai ten i kha kaa zuam cun eidin kha a ṭhat khawh chungin kaa zohkhenh. Cawn huk, meheh hnuk, cun suederink he ti pawl khi a chingpi in a can hmaan ten ka din. Apple, lingmaw, Mitsur ti pawl zong khi hmaan hmaan tein ka ei ka din. Leng chuah lo kha kaa zuam kaa sum, leng chuah ka kaa sum. Cun leng a herh tukmi dawr le vei ah kal a herh tikah khin ka chuak i ka mas hmurhup te kha ka philh lo. Ka ken zungzal i ka hmur ka hup. Cun minung ka tawnmi pawl kha pe thum Tang naih lo ding kha biatak tein kaa zuam i minung ka tawnmi popo zong kha kut va tlaih va tong kha ka hrial. A chingpi tein sanitizer an timi khi mah khi kaa thuh. Mah vial cu kaa zohkhennak kaa vennak kha a si ko. Keimah ka min cu Sang Lin Thawng ka si. Atu hi Melbourne ka um lio si. I fa pahnih ka ngei. thong hnih le kum kul kum khat lio ah khan kan nu nau a rak pawi i covid lio pultlang rai lio kha si caah khan sizung kal te pawl zong ah harsannak tampi kan rak tong a ruang cu minung pahnih in kal awk ṭha tawn lo mirang holh thiam lo deuhmi ca ko ah khan a har khun i thong hnih le kum kul le kumkhat ahkhan ka fapa thlathum thlathum te kha covid a ngei tiah khan Victoria Health Department nih khan phone an rak kan chawnh i khakhan kei zong kha rianṭuan awk ka ṭha ti lo kan zapi tein inn chungah na hleili chung kan i er mah tikah ka fanu te zong kha liang chuak zong ṭha lo cun ka fapa te zong kha thlathum lawng si te khan kan lungre thei ngai Victoria Health Department zong nih khan a tu tu khan rak kan ve si si zong kha um lo caah khan kanmah le kan ti khawh tawk khan kan i zohkhenh neurofin hna kan hei din caan a ṭah tawn zaarin hin khawh lo kan um caan zong a tam ngai cun mah bantuk i damlonak kan um tikah khan nuva kan lak zawk hi a caan caan cun lung i hmuh thiam lonak i siknak tete zong khi kan a um theo tawn cun mah hi lio ah mileng mileng kha len khawh kan ngah lo caah khan a langpar tu khan ze market i thilri cawk ding ti hna kan herh caan ah khan kan chungkhar pawl nih khan thilri khan rak kan cawk piak i inn leng ah khan rak kan chiah piak i cuticun cun a langpar in khin kan kut lawng khi kan i veih i hai ti hin kan ti ma kha rak kan chuah tak tawn i ma tin cun kan mah chungkhar lawng cu um har le leng ai in ni hlei li chung kha kan rak um ve i ma hi chungah hin kanmah chungkhar nom deuhnak ding ca tiah in chungah khin indoor game tete hna kan i celh cun a caan ah movie zohnak hi ti bantuk cu si lo cun a lenglei i kan chungkhar pawl hi hna khan ruahnak hi ti bantuk pawl hna khi kan nei hna cun zarhpani zong kha zoom in i pumh caan kha si i makha khan zoom in khan hawikom he khan pehtlaihnak kha kan nei hna i leng leng kan chuah caan mah kan dam lo caan le makha kan van dam lo kha a van di in hleili di hnu zong a khan ngakchia kan si tikah appointment kal te pawl a khan kan harnak pakhat di cu ka falte kha mas hruk khan duh lo muru kha an duh lo tikah khan si khan te hna cun sizung te hna kal tik zong khan kan kan buai thlak ngai tawn kan har ngai tawn asina te khan covid hi ṭih a nunnak le cun ralrin a herhnak kha ka fa ka fa zong kha ka fa upa bik zong kha ka chim tikah khan cun an hnu kha a lungfim i amah te zong kha mas khai hroak cu cun le hen sanitizer kutṭawl nak te pawl chungkhar i thenhlim herzia zong kha maka kha kan cawng i a si khawh chung hin cozah nih rikhiahmi lamhla chuah lo ding cun zawt lio ah leng chuah lo ding le mileng rikhiahmi cung in ngei lo ding timi zong kha si khawh chung in khan kan i zuam. Covid lio i experience cu zeidah si ah thil tampi rak cang lo lo pin khin thil khi rak son tikah khin har ngai te zei kan tila mino cu leng chua social ke kan tuah duh tikah khi matikah lockdown hna rak sim cun ruah lo pin tu covid ni khan kan tlunh tikah khan zeizong vialte kha kan planning thil kan plan ciami zong kha a rawk dih ma cun mah cucu mah cucu ka tuah lai kan timi zong kha kal khawh le tuah khawh kha si ti lo leng chuah khawh zong kha si ti lo tikah khan ina khan ruah lo pi khan kan um i ma tikah khan depression khi tam ngai ma cun an zei kan ti hnga khi planning zong khi zeihmanh kan tuah kho lo tikah khin kan i ziak lo mino kan caah cun ti har bako in um in um i in um hmana khin tu nikhat ni hni te cu um, um rih se lai zarkhatte zarkhatte kan um hman khin a har tuki ma e a kum kum in le thla thla in matuk in in chung a rak um ki cu a rak har bako ma cun um Khrihfabu le zong khin mino ka si tikah ka hen cun zarh fitin te pumnak zong kan ngei bikin mino ke hlacawn ṭi nak te bantuk zong kan rak ngei ton i mah hna zong kha kan i pum kho ti lo hla zong kan cong kho ti lo tikah khin zei paoh he kan hla di kan ti lama ma tikah khan mino kan ca cun rak har ba ko ke ma ka ca hrim hrim ah cun hlasa tu pakhat ka si ve tikah khin leng lea khin concert te bantuk zong khin som ka rak si i mah bantuk zong khi ka kal kho ti lo nga tikah khin ka planning vialte khi a rawk dih mino cu maka tu kuma hin hi ka tua lai mai kuma ma cu ka tua lai ma thla ma cu ka tua lai bantuk planning kan rak ngei di mah vialte zong kha zei kan ti lai a postpone di zei hman zei hman kha kan tuah kho ti lo tikah khan a rak har ngai te ko covid em a khan a tlawmpal a rak um ah khan maka covid in khan a fak taktak in khan voikhat cu ka rak zaw ve i mah lio ah cun leng zong khi ka chuak kho lo ma cun zarh hnih chung bak khi inn chung ah ka er i ma cun ka taksa nih khin a rak celh lo khi zei paoh khi kan kan mental health ca zong khin a rak ṭha lo taktak mi si a rak har ngai te mu mah ti covid 19 nih a sau tuk a rak kan den tikah ara kan den tikah khin je kan ti lai um, ina kan i er tuk tikah khan je kan rol ei dan zong ka hman ti lo kan thil to mi zong ka hman ti lo e ke wa lebang cu ka wei hna khi rak akai ngai te i ke mu long dara ka si ka tia ken hai ka hoi le zong ha ke ni chon zong a si se dang dang um mi zong ke kan i chon tikah khin hi kan khin kan si cheu di ko te te kan thau na thau mi ni khin kan thau chin chin a cheu ko cu an der deuh ti bantuk khin kan kambari pungsan hna vialte khi aa thleng dih tlawmpal ah khan covid rai kham si kha rak chuak i mah tikah khan cozah lei nih khan si i chun khawh a si cang timi an rak thanh in khan ka vai chun colh ya voi khan nakha ka vai chun colh le ma cun na te i chun hnu zong ah khan zei kan tela lenglei cu dupon chuak khawh cu sri lo rong cu covid-19 kha a dih rih lo mu um peng rih ca khan ka ngandam nak ding caah thinlung le ngandam nak zong si mu tukin a lam kan kan tuahmi pakhat cu zin si cun online in khin ka hoi le he i chonnak kan tuah zoom in khin kan ti ko la ta zoom in khin a tonnak kan tuai ma khan kan thlarau kan thlarau le ca siseh kan taksa le ca damnak ding ca khan bia hna kha kan ni ruah zeidah mu kan feeling ha kan i chim em cun cu lawng cu si loin pathian bia zong kan thazang kan i pe kem long kum caan ina khin kum caan a si ahcun movie hna ka zau cun drama te pawl hna khi ka zau ma cucun hlasa tu pakhat si tikah khin hla hna khi game ten ka rak sak cun caan ah khin guitar hna ka tu mi game te khin hla hna khi ka sak hello kamen cu rut pan ce hnyang a si tang thum kai lio mi ka si Ka chungkhar ah a harmi cu biakinn ah kan kal kho lo, dawr ah kan kal kho lo, park bantuk ah kan kal kho lo. Inn um a har tuk. Le a zawmi zong hi an um. Ka u, ka ca le ka pa an zaw. Kan chungkhar kan ei kho lo. Innleng kan chuah tikah mask kan i hruk, kan kut kan i cawl, kan dam lo ahcun inn ah kan um. Leng kan chuah tikah mask kan i hruk, innchung kan luh tikah khan kai thil kai hleng le suk dingah ka chiah.